Feliz dia i bon bini un bia mas na mi YouTube channel. E sermon di awe ta titulá Mas ku dòkter di e malunan. Pero promé ku nos kuminsá, laga nos hasi un palabra di orashon. Mas Tata ku ta na shelu, Señor, bo nòmber sea santifiká awor i pa semper. Tata, miéntras ku no ta e presentá e sermon aki, ta ku mi grandemente i usa mi, Señor, manera solamente abo por. Permití ku e sermon aki por ta di gran bendishon pa tur esnan ku ta tende i ku na final esaki por yuda nan tambe pa nan por hasi nan relashon Ku mas mió, permití ku nan por keda kòrda e palabranan aki i ku no ta sali di mi mes, pero di abo, Señor. Ta mi orashon den nomber di Kristu Hesus. Amèn. E versíkulo klave di e sermon aki nos por hañ'é den Lukas kapítulo sinku, versíkulo trinta i un i trinta i dos. Lukas kapítulo sinku, versíkulo trinta i un i trinta i dos. I Hesus a kontestá i a bisa nan, No ta esnan ku ta salú Tin mester di dòkter. Sino esnan ku ta malu. Mi no a bin pa yama e hustunan, sino pekadónan na arepentimentu. Dor di henter esun su bida, nos por a mira kon e ta afiliá su mes ku esnan malu, tantu físikamente komo spiritualmente. Hesus no tabata tin miedu di supli nan nesesidatnan, ni di wòrdu mirá ku nan i wòrdu konsiderá ménos den e bista di e hendenan di su komunidat. Hesus tabata gusta pasa tempu ku esnan rechasá for di sosiedat, esnan ku a wòrdu konsiderá impuru. Na un okashon spesífiko, e fariseonan i e skribanan a kritiká Hesus bisando lo siguiente, pa nos pasa esaki ban ku mi den Lukas kapítulo diesinku, vèrsíkulo dos. I tantu e fariseonan komo e skribanan a kuminsá murmurá bisando, E hòmber aki ta risibí pekadó i ta kume huntu ku nan. E hòmber aki ta risibí pekadó i ta kume ku nan. Hesus a kontestá nan di e mihó forma ku tres parábula sumamente konosí. E promé, e parábula di e shen karnénan, siguí ku e parábula di e moneda pèrdí, I por ultimo e palabra ku no e parábola ku nos tur konosé, e parábola di e yu pródigo. Den kada parábola Hesus a presentá Den kada parábola ku Hesus a presentá, el a presentá pa tur ku kier atende e karakter di Dios i su mouref, kual ta pa salba tur ku ta pèrdí. Di e di e parabolanan aki nos por mira ku Hesus no ta solamente dòkter di e malunan kurando nan malesa, sino ku e ta tambe buskadó di tesoro, wardadó di kan'é i un tata, wardando su yunan, sea den nos kaso pasobra ta un yu sa bai, pero den nos kaso su yunan, yega kas bèk. Pa tur esnan lo ke bòrg midin nan Beibel, e sermon aki ta basá riba Lukas kapítulo diesinku. Den kada parábola, nos ta siña konosé Jesús dja serka, pero tambe nos ta logra mira nos mes den e mesun forma òf ku e mesun balor ku Kristu ta mira nos. Dor di a hasi esaki, nos ta kitando e enfoke for di lokual nos ta pensa di nos mes, loke otronan ta pensa di nos òf loke nos ta kere ku nan ta pensa di nos. I nos ta siña stima nos mes, relativamente mesun tantu ku Hesus ta stima kada un di nos. E promé parábola ta e parábola di e karné pèrdí, i esaki nos por haña el den Lukas kapítulo dies sinku, bèrsikulo kuater i shete. Cual di boso cu tin shen carné y a perde un di nan, no ta laga e nobenta y nuebe den sabana y ta bay busca e sun perdi te ora cu e hañ'é? Mi ta bisa boso cu asina tambe lo tin mas goso den shelu pa un pecador cu repenti cu pa nobenta y nuebe hende hustu cu no tin mester di repentimento. E parábola aki ta mustra nos ku nos kada unu ta individualmente presioso den e bista di Dios. A pesar ku di mia nos ta desobedesé i purba hui, pasobra nos ta por a hui fe Dios, for di e presensia di Dios, Hesus stima nos. E stima nos asina tantu, E stima nos sufisiente pa a bai personalmente bai busca nos. E waradó no a pidi bisiña of su amigunan bai busca su carné, no, el a bai su mes. Mescos tambe, no ta un angel a baha for di shelu i muri pa nos. Ta e Rey di Reynan, Hefe riba tur han angel, a bini aki i busca nos cu ta perdí. Lucas capítulo diesinku ta sigui bisa nos cu shelu ta regosihá ora cu un cu ta perdí worde salbá. I esei ta bisa ami, cu apesar di mi defectonan no ta ken cu ta mi ta. I no ta a base di ken ami ta riba mi mes, sino di ken a hañami, esta Cristo Hesus mes. Pues Lucas Jacinco ta bisa mi cu mi balor no ta basá riba mi mes, pero ta basá den Jesús. Jesús ta continuá siñando cu e parábola di e moneda perdí, cual nos por haña den Lucas capítulo diescinco, versículo ocho. Of cua muhé cu tin dies moneda di plata, si e perde un di nan, no ta sende un lampi i ta bari kas buska kuidadosamente te ora ku e hañ'é? Den e bersíkulo aki nos ta mira e esfuerso i trabou duru hasí pa un moneda di plata. Mi no sa di boso, pero kada bia ku mi mester bari kas, mi ta keda papa sodá i morto kansá. Komo si fuera ta dies ronchelon di as di kama kore. Bari kas pa ami ta komo un ehersisio. Ademas di barikas, e señora aki a busca rotundamente, le busca tur caminda pa su moneda perdí. Y busca objetonan perdí no ta niun tiki fácil, specialmente ora cu nan ta chikito. Pues nos por magina e struggle Cu e señora aki a pasa den buscando su moneda. Pero Bijbel ta bisa nos cu a pesar di, a pesar di, e señora aki e no a entrega y na final e la hangea. Tin cuater les sumamente importante cu nos por saca for di e parabola aki. Unu, miéntras mi tabata prepará e sermon, mi tabata hasi poko investigashon, i mi a deskubrí pa mi mes ku ora nan papia di e moneda di plata den e parábola akí, nan ta referí na e moneda drákma. Segun mi ta lesa, e moneda akí tatin un balor di mas o ménos sesenta i sinku sènt. Pero na dos mil diesinku, e moneda akí su balor a bin para na kuarenta i seis sinkuenta. Na dos mil djasinku, rumannan, e moneda drachma tabata bal setenta i dos bia mas ku su balor anterior. Ku esaki mi ke bisa boso ku ni mas kon insignifikante nos kada un ta parse di ta awor aki den nos propio wowonan, Guess what? Pa Hesus nos ta. Importante. E moneda no tabata di oro, e tabata di plata, i asta asina e tabata importante sufisiente pa wòrdu buska. Pues bisa duru den bo kamber na unda ku bo ta, Mi ta importante, mi ta importante, mi ta importante. Di dos lès. Si Cristo tin cu balto mundo boca bao pa ami acepta, cu gusto e lo hacier. Y e ta keda buscami te dia e cu su angelnan por regocija den cielo, pasobra mi a bin cas bek. Di tres les, nos ta un set. Lo bo kere si mi bisa bo cu sin un sin abo un pil di Jesús lo ta incompleto? Maske billones salba, si un bai perdi, e lo hasi falta den shelu. Pa Kristu no ta e kantidat ta importante, sino ta e rel oke, kantidat ta importante, pero ese no ta mane e asuntu prinsipal. Ta e relashon individual, esei ta e punto prinsipal. E ta mustra nos rumannan ku nos ta sirbi un Dios personal. Mi e último lès. Aunke awor aki mi no ta den estado di mi no ta den e estado di shelu, aunke awor aki mi ta bal sesenta i sinku sèn so, ku Kristu Hesus mi balor ta infinito i den shelu mi balor infinito lo wòrdu hasi permanente. E ultimo parabola. E parabola di e yu prodigo. E parabola aki tin diferente versikulonan, versikulonan, kual ta um, Lukas kapitulo djes sinku, versikulo djes tres i djes kuater, djes ocho, binti un, binti dos i binti kuater. I un par di dia despues e yu hòmber mas chikitu a piki tur loke ku e tabata tin. i a biaha bai pa un tera leu, i ayanan el a malgastá su erensia hibando un bida di paranda. I despues ku el a kaba di malgastá tur kos, a bin un hamber pisá den e tera ei, i el a kuminsá pasa nesesidat. Lo mi lanta i bai serka mi tata, i lo mi bis'é, Tata, mi a peka kontra shelu i den bo bista. i e yu a bis'é, Tata, mi a peka kontra shelu i den bo bista. Mi no ta digno mas pa wòrdu di yamá bo yu. Ma e tata a bisa su esklabunan, Purá, trese e paña di mas miñó i pon'é na su kurpa, i pone un renchi na su man i sandalia na su pia. I trese e bishé kòrdá, Mat'é, i laga nos komé i fiesta, pasobra e yu di mi aki tabata morto i a bolbe biba, e tabata pèrdí i a wòrdu hañá. I nan a kuminsá fiesta. E parábola aki ta unu ku nos komo pekador mester tena tene hopi di serka di nos kurason. Si nos lesa bon, e bèrsikulonan aki no ta djis un parábola. Huntu nan ta forma e historia di kada un di nos bida. i e futuro disponibel na nos si nos bai kas bèk. Na prinsipio di e parábola, e tata a duna su yu su erensia. Di mesun manera, ora nos pidi Señor pa bendishonnan, e lo ortogá nos nos petishon. Pero hopi bia, Ora nos risibí e bendishonnan aki òf kualke otro petishon, nos tin e tendensia di kuminsá apartá nos mes for di Jehoa, sea Dios. Komo ser umanonan bibando den e mundu di piká, nos ta mira e espehismo i òf mirage manera nan ta bisa na ingles. di kiko e mundu aki ta ofresé. Ora nos yega na e palmera i oasis den desierto, nos ta repará ku den mundu nos no tin nada mas eksepto karga, tristesa i tribulashon. Kual nos no tin abilidat pa. tribulashon. Desesperá pa saka nos kurpa afó, nos ta buska konsuelo den e mundu mes, kual no tin e abilidat pa duna nos e pas ku tantu nos ta buska. Meskos ku e yu pródigo, nos ta alegramente karisiá e pensamentunan di yena nos kurpa ku kuminda di porko, djis pa lubidá nos hamber. I e hamber ta representá e tristesa, karga i tribulashon ku nos kada un tin den nos bida. E kuminda di E kuminda di porko por ta social media, televishon òf kualke kos ku nos ta usa djis pa nos lubidá kon mizerabel di bèrdat nos ta. Pero. Si nos sinta reflekshoná, nos ta realisá i afkòrda ku nos no ta supos ta bibando asina kin. Nos ta kòrda ku nos a wòrdu yamá pa Dios, ku e tin un propósito pa nos bida. I meskos ku e yu pródigo, nos ta kuminsá hasi e trámitenan òf e desishon pa bai kas bèk. Meskos kuné, nos ta pidi pordon na Dios pa tur e biahanan ku nos a faya kuné. Pero e parti di mas bunita ta ku promé ku nos yama ya kaba Señor a kontestá, i miéntras nos ta papiando ainda e ta reskatá nos. I nos por mira esaki duidelik den e parábola aki, pasobra dja leu e tata ta mira su yu i sin importá e yu su kondishon, e tata ta kore. ku su kurason yen di kompashon i e ta kontra ku su yu. Kontentu ku su yu a regresá, e ta ta ta sirbi e mihó kuminda i duna su yu e mihó pañanan, etsétera. Awor, si e parábola akí ta supos di representá e Reino di shelu na kada un di nos, no ta asina ku miéntras nos ta lucha pa forma e relashon estrecho ku Dios atrobe? Hesus yená di kompashon lo yega i yuda nos? Oke, sí, e yu mes mester a kana bai kas bèk serka su tata. Pero bo na ripará ku na e mesun momentu ta e amor di su tata a yud'el tuma e desishon pa bai kas bèk? Rumannan, bèrdat ta ku lokual a sosodé a sosodé. I Dios nunka lo tira nos pikanan na nos kara. E úniko kos ku e ta pidi en return ta pa nos pidi pordon ku henter nos kurason, ku un kurason sinsero, pa nos resa i presentá nos limitashonnan di karakter Su dilanti, pa nos pidié pa Su yudansa i laga E ta nos guia. Konsiderá Dios Su amor pa bo. Konsiderá Su kompashon i Su grasia abundante. Konsiderá esakinan i laga nan ta bo empohe, laga nan ta bo motivashon pa bai kas bèk. Hesus ta mas ku kla pa saka bo for di e problema ku bo ta aden. E ta mas ku kla pa stima bo i restaurá bo manera niun otro hende òf otro kos por. E mesun mundu ku a enkabu den problema no por saka bafon. Solamente Hesus por. Na final di tur kos, e ta mas ku un dòkter fisiko. E ta tambe e dòkter di alma. Su manta di stretch pa bo lo bo tene. Ku e mensahe aki mi ke desea boso kada un un dia yená di bendishon i ku Dios por yuda boso i guia boso miéntras ku boso ta sigui durante di e dia. Pas en felis dia.